machiegni e kinde machalo koda maendi jaonjana ma to obi jakome nyathi kimirwa kendo kawuono achopi gotramogi ka kendo achopi sama chon kang'e to kinya makambo wach man ma kawuono in go igotramogi ka Erokamano wuod Komenyi, in kidonjo e got ka binwang'o ka got ochacho. Mhm. Akia ni be ka ng'ama nigi juogi pa nang'o ma dibed ka nikech nitie jodongo, jolemo to gi chief. Ing'e ni nyaka limi king'e ni juogi. Okinja kaka jenda be juogi gino monja chon tang'eyo gik juogi kaka bende eh. riwo oganda. Eh. Gima ne riwo jopiny e weche mag dongruoge en mana lowo ah, sebet mariek lowo ema thoro ga riwo jolemo to riwo piny owacho to riwo jodongo to luongo ji mopogore mondo olose mondo okete e okang' makare ma Bas. joneno bete jodongo mineno kobet e tiend yagono Aneno yago gi- mom rabetno Ero. to toche ng'ur chien Aha. piny tek ing'eni kuminene kaka to toche nitie Eh. gik moko biro te winy biwinjo ka ywak ing'eni lowe moriwo gi te koro juogi kawuono dwa ni ogol chik apar matayo anyuola e lop joka kwaro a nyakwara mogi wadwa ni mondo ung'e ni lowo ok en ma ng'ato kaka ipadoga pata gogini kwar kwaru nene orite mowen o- ma kouse kwaru orite ma kouse mowen babani babani orite ma kouse mowenigo Ero. ito koro idwaga ni use chame koro idwaga ni use wamede nyaka dhok masani in fact lama- lopa odhumi gini ting'e ni juogi nyisogi ni kane kwara mo- kwerewa osegore e lowo Eh. bonegigi jomoko ing'e nodhi bothoye en gima nokete singo e bas koro gidhi ir obong'o nyakalaga e wi got ramogi ka ero bi gikwong' ne ni wuorwa niwuok kodwa piny mar sudan ero wadonji piny mar uganda ero rabologi wachamo wawe chien ero niangiri watoyi kampala ka Ero. bumoko bwating'o miluongo ni kampala wabirogo i piny Kenya luo ka ka. bwapidho ero wachako ni kampala Mhm. koro i kenya ka wagik e got ramogi nyikwawa ma noketh singo maloni mae koro singo Eh, nyaka orochre ng'ama noketh singoni kare nyaka rochre mamino ga joma uso logi Mm. ng'ama uso ma kobet ganyuola kawuono jaka kota ole- olungre lembe eh, olungre pod lembe. ok orome Eh. chako chako bath jakuota kore nang'o kore na half ojake kata odhi ting'eno sekta rochre gikone odwa chwade ma nyaka koro kamodakie koro onge koro nyakwara moga jwang' onego penjre koro mama minenoga ka ng'ato odhi ouso lowo ero to ouso lowo kata milion ariyo ero to bang' jumba adek to pesano Oonge onge go. onge walwar gi nyakwara mogi chik apar matayo anyuola e lop joka kwaro ero ma chik namba achiel wacho ni kiew mane olos kod jodongo ok keth maonge winjruok kwaramogo ajwang' nyaka ng'e Awinji. wach makalo kiewoni Mhm. lope mag kaluo thothgi pod ogogi blok jodongo luongo nogoye blok ondikie nying ji ji Mm. ngeno ok nyal ndik nying anyuola te koro ndikie nying jomoko ariyo adek morite morite Eh, pod onge title deed koro ing'e ni onge surveyor manyalo konyi kod wadu ero kiewo muloso gi kite mopangi kiewoni ma e surveyor maru mapogou Mapogou.
kendo mathegou mathegou Mhm. kod ogaka mopidhi ero gojuok no tito gigoyo gituoro tito gigoyo mtaro Yara, koro iti- Aki puro koro- ti muomi dhi e Ai, loka chak cha. ichwale e mtaro no wa. twaliara mtaro ni ko mtaro ni mati we- joma riek kech ng'en ka lowo biro matin Eh. to riekni medre Eh. kong'a wacho na ojuok ne gipudho ojuok ne gipudho Konga tochwal- ne gipudho. kidhi oko kuma bor Eh. to koth chwe Two- ojuok ni michwaloga tichwaloga ma chiemo ipona kocham puothi orumo orumo gima oyie ni kalo kiewo nyakwara mogajwang' gi gik nyasaye en ara- mraw mar abuon Mm. en moyie ni kata kuwinjre to mwoma bodok kocha Odok kocha. boriwre gi joka bo onyag kata rabuon ni kiewo Eh. Eh, koro nyakwara mogajwang' jog laro lowo kiewo juogi mege ramogo jwang' odagi chik namba re nyakwara moga jwang' mabe tayi kini ilop anyuola wacho ni anyuola ok iusna anyuola lop joka kwaro anyuolani mano en mar juogi e mano gir juogi en mar jodala e ma kwari nogore Mhm. ni in ibendi ibiro narite lop joka kwara osewacho ni be in na jaritne e kenga Irite- mari irite tibiro weni nyathini nyathini be biro tiyo kode to weni nya- nyakwari nyakwari nyakwari wene nduklu bichop kumorume ero mane kaka ramogi ne dware Mm. to ok ni koro en mari ma in sasa ma wiyo mi ka Ero. ng'ato dich omako Mhm. odwaro ni ous lope Mhm. koro nyathi okalo dwa dhi skul Mm. lowo to mari Yeah. barua nitie Mm. ogoye raba star mar sirikal Mm. to ramogi dwaro ni luong joka kwaro obede ubet piny Mhm. tiwacho ni jodalawa lopa ni adwa nachodie kamoro matin mondo atergo nyithindi skul to jodongo yiere na nyathini wapuonje kech kosomo chi- lowo be wasebetgo matin domi jowa tich bichieng' monyiew lowo maduong' koro ing'e joka kwaro moyiere ae tidhi iuse tikelo gir chuto bor mm. to koro imiyo deye mm. ma weg lowo na ibe biliema biliema ae tidhi ichulo nyathi kik lokri mayaka ni dwa eh. ng'wane te eh, koro kidhi bi jogi obile matin mm. to iresri mm. to ni ni use use manyakaawinjo ka juogi wacho ni bende kabe to mm. chode mana ne anyuola makanyo eh, anyuola no kema chode chode ne jomamoko kik ichode ne libamba mowuok piny moro nono koro kibet piny ganyuolani bigiyiena wach miparono to ber to kibirochri Ero. to kiuse use gi wich matek tibiro uso bidong' ka koro dalani ni midwaga ni us nikech kanyuola wacho ni ng'ane ketho lopwa Eh. tirochri walwar gi nyakwaramogi chik namba adek Eh. mawacho ni aora mantie lop joka kwaro Mm. ok tamie joka kwaro ome pi ing'eno oganda masani mak dwa chi- lu chike ramogi Ero. iyudo ka onyuol oyudo ka jo- a- jodalagi omo pi aora Ero. to pini ni lop mingi koro iyudo ko bende ool e gero Iwacho na ora mamol. Eh, Ma en owuok ki kata mana moku- mokuny awinje aora miome oma pi dago. dago Ero, dago. dagoni Mhm. to dago ni ng'en ko chon ne pod en gaena kanyo koro chopo kuma lowo tin awinji bu koro puro tiende dago ni boluoro ne giluoro nyaka gaseng'enge e, mol nodwa nous ni joka kwaro pi mani rochri nyakwara moga jwang' ero ma lop joka kwaro ni ne en i puothi Mm. tibiro puonjo kite nyathini Mhm. gi pesa mi- midinoga ni joka kwaro ni komo pi te ki iut- i- i- ikawo pesani nyathi biro dhi rochre ka pango ma in iwinjoga winja ni wuodi non ka pango to ok okonyi lowo duong' to lowo ok igo- lowo ok ikonye Eh, eh, to rochruok gi Ero. ji makelogi nikech iyudo ka ng'ato othagre gi puonjo nyathine mi nyathi otieko somo bowacho ni tho wang'ni abende dhierna ni orumo ero to kokendo miwacho ni tho nyathina ni obende wang'ni oyudo lo- ng'ate Mm, tiwinjo ni ny- ny- nyathini ni en tinde ka- kaoche mm. kucha mogero ni imaro od kidi itini gebo awinji gini timre koth nikech oyi mara tayari Eh, ok nyathino nyathino in emiroche gi Ehe. timbeni moko Eh, kaka kuom wacho ni aora mantie lop kwaro ok tamie joka kwaro iyudo nyaka ora mamol mbububu mowuok mani chonde hoho mar okak malo chonde kochande Eh, ni in to kar lope kama ora noluwo kadhi ochwade sing'enge eh, nini yudo ni yo monyuola oyudo ka jo ni kik om pi aora No, eh, om pi. kikal lope to kware gi deye ne omo pi ka walwar kodgi chik namba ang'wen ko chik namba ang'wen nyakwara moga jwang' ma bende kelo rochruok kok ing'i wach malon wacho ni olembe motwi kendgi e lop kwaro ok tamie joka kwaro chamo olembe motwi kendgi ni loken loken mari Eh, ni ni yo madhi aorani Eh. lopi en kanyo to mapera otwie mapera mapera to ok nipidho mawembe Eh, maembe be yudo ka ng'ato idala ka machunga maembe ne kopidho to twi to kod min ero to ok nopidho koro gerie mak dwa. oloko mare oloko mare koro joma sani riembo nyaka nyathi wadgi maembe motwi kendo Tok kata mana ode. nyathi owadgi ng'ama ok- ng'ama oru membe no Duogi nyisa nitie jomoko Mm. ma ka nyathi owadgi chamoga maembe to oseriembo bu koro ool totong'o na maembeno odhi loko maka aloko maka ni rach ne nitie owadgi Chamo chamo maembe, maembe chamo mot- maembe motwi lop wuonigi Yet onyuol yudo maembeno ka nitie Eh, ni to koro ni gino notwi mni to kod min eh. koro ok odwa ni jodala ochamo miyo- mani kelo rochruok kuomi nyakwara mogajwang' ibiro nwang'o ka kanyo koro irochri wadwa lwar kodu e chik namba abich ma wacho ni jaduong' ka pogo nyithinde nyaka oluong janeno ning'e jodongo masani ng'ato ka pogo nyithinde kosekawo to en gi nyithinde ang'wen adekgo iluonge nyaka oweteni ma- mathenge Ero. mabiro thegogi ka gilawo na an nogo nanu ndamu to ndamba nogika to kama nopidhi ogaka to kata ka nitie jaduong' moro makwaro ma hiki osego loka cha Mm. nyalo chiwe sigana malono mong'e gima lono ne en Mm. ing'e ni ramoga jwang' be weche ne tek aneno ka juogi nyisa ni ni pognigi Mm. jadhako achiel ema pogo yowuote lowo iwinjo kanyo mano lernigi ero jadoho to pogo mondene Mm. e, ma dhako ma kijadoho tidwa pogo nyithindi lowo juogo dag Mm. mone mipogo to dhako ema koro pogo Ero nyithinde kaw ma. kaw ma In kaw ma. in cha. kaw ma kacha Mm. Eh, in ng'anene i- i- Wan mama bathe koni ma Eh, nyomiwa. o- onyango onyango woda Aha. in koro puotha mogo tong' gi nyie kama nya kisumu cha Ero. in ema duoki kocha in miger nikech rapal owadu owadu ni muol bro bro chwamo lowono bichop koni Bro- bro- kwalo ne kiewo Eh, koro ing'eno kel gicha kor ka nyiego koro iyudo kokel gigo kor ka nyiego ero Eh, koro yien dhako kendo ing'eni dhako matiyo matek Eh. mandipe ne ng'eny duol Mm. en ema ni miye lowo malach Mm. nikech opidhe nyaka mon manyap Ero. ing'eni jaduong' ne chiemo ilo- i- iduol ibiro yudo ka puothe ne bel pith ratil Eh, ting'eni jodongo masani ng'ato jadoo eh to onge duol to nyithinde gikoro yudo ka dhako ka miye kuon to miye gi dirisa jaduong' to dhoge mit ochami to kod jaduong' to dhoge mit nikech baratari nyithindi nyieke ka ero biro biro koro da- obed kech ohinge Eh. koro ne nogamne na gidiso chami to kod ji koro nyakwara moga dwang' chik namba abich wacho ni kipogo nyithindi lowo luongi oweteni moko gi yuocheni moko bende obed janeno ma kata ka chiemo jopolo kawi to giyudo kaka githegre gik mopidhi kiewo kata kite mopang walwar gi nyikwa ramogi chik namba auchiel ma bende tayi e lop joka kwaro mowacho ni lowo mane kwaro kata wuoro ogere jadak ok dare Eh, ka ing'eni bende nyikwa ramogi masani jadak kosebiro modak iu koro en un Eh, kiyudo ka kwaru kata babani nene ogero jadak e lopu ok idare ni siem ne jadak thurgi ma ah, in ikid wuodwa ing'e ni samoro nogere ting'e joma chon oherre awinjo kenja koro ogere kato namba lowo Ero. to ndikie jaduong' ni pok opogne eru nikech joma chon ong'e ni ana kata katho to nyithinda kano riemb ng'ani Mm. koro ja- ng'ama iriemboga misiemo ne thurgini Mm. N- kok ing'e gimomiyo wuor nogere kanyo wek dare nikech sam inyalo dare tikia gima nomiyo wuoro okete kanyo nitie gima notimo ni wuoro kech lowo joma chon ing'e nong'e lowo moloyo joma to lowo sani be ne kichiwa chiwa fwa kidwa ng'e joma chon ong'e lowo Eh. onge ng'ama ne wile gi dhiang' Eh. iwuodo miya dhiang' abende kech Ah, mano gima onge dhiang' ne mane mwandu ma ka ng'ato nigi dhok kata miya achiel tiwuoro kaka en gi mwandu to ng- dhiang' ne miyudo ka ng'ato nowe lowo n- ok onyal wilo dhiang' to ka odhi ng'ato ogeri lowo ma koloko kata dhiang' Kik idar ng'ano, kidare tirochri. Walwar gi nyikwa Ramogi chik namba abiriyo ma bende tayo ilop joka anyuola mawacho ni liel mantie kama ipuro nyaka itu nyaka twode. E, kama ipuro ng'e nitie joma sani to kata koyik ng'ato kata mana in emodhi okowi. Ero. To jakomenya wacho ne nobiro ga lima e got ka wadok achung'ie liende Liende, kata bang' higni adek chieng' unapargo sigana e kinde mane wagane wi got ramogi ee taneno kaka nyipacho ni mana kama ipuro cha liel to kinde jogo nopuro liel kite, chon kano, kite moko mag ranyisi ka nowit nowit higni ang'wen mokalo Eh, tiyudo liel to ka- pok otiek kata higni Jo- ariyo jolar logo to ka ba wacho ni ane ni wod komenya nyaka mon liende nikech ong'a mong'ere dwa ni kwayo be chieng' moro winje Ni kata en gi tiende ni atombe jakomenya ee tiyudo ka jodongo wacho bro ketho lo ng'ato ne nitie nokinja makambo Eh, ati ikago tramogi Igo- mani wiye amano ababiri go tramogi Eh, ma- eh, wabro wuoyo gi juogi an ing'e ni go tramogi ka Eh? e mikana ababiro Eh, pa- abiri e bathi ibia bia ibro theni bathi ka an lo ma ing'e ni nyikwa ramogi kong'ega ero ji to biro ato wuon title deed mago tramogi en ga mara ne juogi omiya nikech nyikwa ramogi ajwang'o yie ni juogi wuoyo kendo migi weche maling Eh. ma ng'ama paroga ni gilo gi title deed no mopogre gi an en ga mara abire go trouble be abro chuodo ni kama tin wan ing'e- an ing'e ni ka chuodo ni onge ng'ama But noloka goto gi kocha Mm, abro chuodo ni ma an maneno joma donjo e ineno joma donjo kod Tabiri joma dwa kod- ketho chike ka waluwar gi nyikwara mogi chik namba boro iwi lop joka kwaro mawacho ni dhako modhi por gi nyithinde ka ipogo lowo nyaka wene Mm. mare ng'en koro jok mane oriembo yuoche giwacho ni to kendo Ndio. ma to mane ah dagi go ndio Ah, mon joma nodhi nodhi por pore ma koro go ndio. go ni ndio Ndio, ndio. kendo ka mukinja kelo no Med- donjo medna sauti medna malo. volume no Eh, malo eh, medna volume no malo Iwi- iwinjo kanyo Eh, ting'e ni yuoche iwinjo ka mukinja kelo no Mm. lopi ni kocha lopa ni kocha nyithinde winjo ing'e ni juogi mege Iwinjo ramoga ko- iwinjo kokinjo puodho ni lopi ni kocha Mm. duogi mege ramogi ajwangi ne do ging'e ni nyithindo Ero. ma dhako dhi porgo Eh. gibiro duogo ka giduogo mano lopgi mano lopgi ma kodhi nikech nosenyuome Eh, koro kata kodhi to jo- juogi ne dhi ng'e ni joma sani tiyudo ka chi owadgi otho ni tap to kata pok ochaki ike tidwa mayi gike gi koro idwaga yo mado ago Mm. mondo obi okaw lope ero to chik ramogi ajwang' dwa ni kata kikawe to pod koduogo kare no nyaka bedi omiyo mon mon ma kapango gi be gin ema giwito lope nikech lowo ing'e ni yalo to ng'ama ne pure Eh, wek lal kapango ni in koro ilal ga kapango ni to chieng' ma dayo tho gi wuon gi koro ekidhi to in koro kipenji kapango kod en kar buoro Ya, an, an, an mondo wetena gi dhako ma gini to en ne awinje ga winja kwang'e wan ji oneni kipuro to dani ochama chama ich lit ni dana bo chamno ae koro lowono chieng' moro imaki lwar kodgi chik nambo chiko nyakwara muga jwang' wacho ni gunde jadoho kipogo nyaka pog monde maromre chik namba pa nyakwara muga jwang' ma bende tayi mwatiekogo yu- mag lop joka kwaro wacho ni puodho milaro ka ng'ato okuongo ni pidhe cham mm-hmm. koro ok ikom cham kanyo wene eh, ing'e ni joma sandi dwa ng'ato osedhi bopidhe oduma opidhe e bel eh, ah, twijo ng'ato wacho ogoni sim narobi ni ing'e ni puothwa mwalaroga kode joka ng'ane cha ng'ani udhi bupidhe cham mm. oseidho mtoka kobiro beto cham buginene ng'ama otimo kamano mano rochre mm. koro ageno ni chike lowo mwawachogo nyikwara moga jwang' kwaluwore kodgi To rochruok ok an bedie ka pango, ma iyudo ka wuod ng'ato nodhi ka pango to en ogoga ga koko. Gima otimo malong'o onge. Mm. Koro gik muneno ka timre mopogre. Ipuonjo nyathini, nyathi osomo, bang' tieko skul, iwinjo ne, ni, ni okendo imor na wang'ni kokara bende dwa chung', mm. iwinjo ni dhako mayi, mari omayigo kocha moger e od kidi, in e od gebo. Mm. Ichwaki tie achiel, maro to chwaki ot. in ema nipuonje. Ero. nyathino rochre nikech timbeni kata timbe kwaru mana ka ramogi ajwang' nowacho ni olemo ma kwaro chamo ema diko lak nyikwayo omiyo kar chuny rochruok en logi Omiyo ageno ni kuom jumbe ariyo mosewuoyi weche logi nyikwa ramogi ajwang' komako to piny luo ji biro nyuol ma korochre mana kamano jawinjona ah, wan kod okinja makambo kaendi kod jodongo ma bende ni iwinjo kokwan nyingegi achiel kachiel mano oyuoro e weche mag lowo mosekelo chochni kaka bende ing'eyo ni lowo en giri joka kwaro kendo en giri juogi ng'ane tiyo wen nyawadgi ng'ane tiyogo wen nyawadgi kamano kamano nyaka kanyakwayo modong' chien koro kimake nyaka iti kode yo makare mana kaka iwinjo ka osepwodho kod jodongo jawinjo na wachak wago kod odiechieng' moro machiel machalo koda maendi nyinga tobi jakobe nyathi kimirwa